Sou an domat e ganz schéine gudden Owend haut aus dem Centre Culturel Op der Schmelz hei vun Diddeleng. Ech begréissen Iech am Numm vum Ministère de l'Intérieur op eisen éischter online Table ronde vum Gemengesecteur an dësen Zäiten. Lescht Joer gouf d'Reform vum Gemengegesetz gestart. Du koum de Covid 19, deen eis natierlech alleguerten, besonnesch an de Gemengen, och an Otem gehalen huet. An elo geet et drëms, de Relaunch vun der Reform ze maachen. Bei eis begréissen ech d'Inneministesch Taina Bofferding. Gudden Owend. Niewendrun de Pascal Husting, eise Consultant vun Axidu, deen eis an dësem Prozess begleet an eis herno och d'Resultater vun der éischter Phas wäert presentéieren. Gudden Owend. An dann natierlech eis Ronn un Buergemeeschteschen an Buergemeeschteren, ugefaangen hei op menger rietser Säit, Heemspill fir den Dan Biancalana vun Diddeleng, salut Dan, Thierry Lagoda vun Biekerech, bonjour, de Georges Mischo vun Esch, gudden Owend, Christian Brassel-Rausch vun Déifferdeng, bonjour, de Claude Haagen vun Dikrech, schéine gudden Owend. An dann hei op menger lénker Säit, ugefaange mam Emile Eicher, Buergermeeschter vu Klierf a President och vum Syvicol, Manon Beyrolla vun Dippech, Bonjour, de Max Hengel vu Wuermer, Gudden Owend, a Pascale Hansen, Buergermeeschtesch vu Bettenduerf. Jo, mir hunn haut zwee grouss Themebléck op eisem Online-Event. Éischtens kucke mer op d'Erfarungen, déi wärend der Kris op Gemengenniveau dann gemaach goufen an da kucke mer méi spéit nach op d'Resultater vun der éischter Phas vum Partizipatiounsprozess. Jiddereen, deen eis dann elo grad online nokuckt, deen ass natierlech och gebiede matzemaachen. Dat geet ganz einfach mat eiser Chatfunktioun. Interessant Froen a Remarke kréien ech dann direkt heihinner weidergeleet an da kucke mer déi dann och esou séier wéi méiglech ze beäntwerten. Falls mir Är Fro awer elo net drukréien, dofir ass et wichteg, dass Der Ären Numm och mat derbäischreift, Da kucke mer dat an den nächsten Deeg ze beäntweren. Da wäert Dir vum Inneministère natierlech do kontaktéiert ginn. Bon, loosse mer mol kucken, wat da bis elo geschitt ass. Bis elo goufe verschidden Evenementer organiséiert. Kick-Off war ongeféier e Joer hier, den aachte Juli d'lescht Joer mat ronn 300 Représentanten. Dat war zu Nidderaanwen. Säitdeem goufen et sechs Regionalforë mat Gemengepolitiker, Leit, déi an de Gemenge schaffen an och ganz aktive Biergerinnen a Bierger. Et gouf eng Online-Ëmfro gemat, do hu ganzer 5.600 Leit matgemat. An dann den 8 e Januar dëst Joer, do gouf et dann nach e grousse Biergeratelier an der Stad. An natierlech gëtt een ëmmer up to date gehal op eisem Site, dat ass de Gemengereform.lu, an do fënnt een natierlech och alleguerten d'Informatiounen. Ech géif soen, mir kucke lo mol einfach mat e puer Biller an e klenge Video eran, wat bis elo esou gemaach gouf.

Jo, matenee fir eng modern Gemeng, dat ass d'Grondidee vun dëser Reform. An dofir ginn ech dann och elo d'Wuert weider un d'Inneministesch Taina Bofferding.
Gudden, schéine gudden Owend nach eng Kéier mengersäits. Jo, déi traditionell Rendez-vous'en, déi mer jo soss hunn, Buergmeeschterdag oder och d'Journée des élus locaux, si jo dëst Joer Covid-bedingt ausgefall. Dobäi sinn et ëmmer gutt Geleeënheeten, wou mer jo dann den direkten Echange kënnen hunn. An dofir hu mer eben och dësen Owend organiséiert, fir esou awer d'Méiglechkeet ze schafen, fir dass mer kënnen zesummen diskutéieren an eben och en Austausch kënnen esou hunn. Dofir als Éischt, éier mer dann an d'Diskussioun eraginn, wëll ech awer vun der Geleeënheet profitéieren, fir alleguerten de Leit Merci ze soen, déi matgeholf hunn, dëst op d'Been ze stellen, virop natierlech der Gemeng Diddeleng an och dem Kulturzenter Op der Schmelz hei fir den Hosting an natierlech och mengem ganzen Team am Interieur an alleguerten och deenen aneren, déi haut eben hëllefen an natierlech och alleguerten déi Leit, déi elo live dann ageschalt sinn an eis dann och op dëser Plaz suivéieren. Et ass virdrunner scho gesot ginn, ganz genau virun engem Joer war de Kick-off fir d'Reform vum Gemengegesetz. Déi meescht vun Iech waren och deemools dobäi. Do ware ganz vill Leit, déi participéiert hunn. Dat ass och ganz gutt esou, well an där Zäit ass och ganz vill Geschitt. Den Zuch fir d'Refonte vum Gemengegesetz ass op de Steenen, war elo ebe covidbedéngt fir ee Moment an der Gare, mee et ass awer Zäit, datt en elo viru rullt. Et ware vill Statiounen am leschte Joer, wéi gesot, wou mer ganz vill dru geschafft hunn, wou mer ganz vill nëtzlech Informatioune gesammelt hunn an dofir ass dat haut och eng ganz gutt Geleeënheet, fir sech emol domadder auserneenzesetzen a virun allem och kënnen d'Presentatioun ze maache wat da bis elo alles geschitt ass. Ech hu virdrunner gesot, ganz vill Leit hu matgemaach. Mir haten iwwer 6.300 Leit, déi participéiert hunn. Net nëmmen, dass dat elo enorm vill ass, mee virun allem ass et jo och den direkten Input, dee mer vum Terrain kréien. Dat ass jo och genau dat, wat wichteg ass, wa mer dës Reform, wéi mer jo ëmmer soen, gäre matenee wëlle Ausschaffen. Dobäi hu mer awer net nëmme consultéiert, mä hunn och ganz konkret geschafft. An do ass jo ee Punkt, wou ech ugekënnegt hat virzezéien, an dat hu mer och gemaach, dat ass d'Reform vun der Tutelle administrative, fir eeben do déi Adaptatiounen ze maachen. Do hat ech och am Januar de Projet de loi déposéiert. A mir hoffen natierlech, dass mer och do gläich kënnen weider fueren, dass mer och kënnen an der Chamber, kucken ech hei d'Kollegen an der Duebelfunktioun, dass mer och do kënne mat den Aarbechte lassleeën, well et och ganz wichteg ass eben hei fir d'Prozeduren ze vereinfachen, fir och, wéi soll ech soen, alles wat net méi zäitgeméiss ass eben esou kënnen ze adaptéieren a virun allem och kënnen esou de Gemenge méi Zäit ze ginn, fir dass se sech kënnen op hir Politik konzentréieren. a se eben och esou an hirem Alldag kënnen ënnerstëtzen a virun allem och kënnen an hirer Autonomie stäerken. D'Digitalisatioun ass e ganz groussen Deel dovun, iwwerhaapt e Punkt, dee sech duerch ganz Politik, wann Der elo am Regierungsprogramm kuckt, wéi e rouden Fuedem doduerch zitt. A wa mer vu moderne Gemenge schwätzen, ass et och wichteg, dass den Interieur hei säi Part dozou bäidréit. An dofir hu mer och säit e puer Méint eng Ekipp en place gesat, déi sech just ëm d'Digitaliséierung këmmert, fir eben och esou kënnen déi néideg Ënnerstëtzung ze ginn, fir dass et eben och net einfach bei engem Effet, also bei der Annonce vun Effete bleift, mee dass mer eben och esou kënnen konkret dat ëmsetzen, wat mer gären hätten. Well, wéi gesot, et ass e ganz wichtegen Deel vun där ganz grousser Reform, déi mer ustriewen. och vun der Tutelle administrative, an dofir si mer eis eben am gaangen och intern esou opzestellen, fir dass mer da och d'Gemengen hei beschtméiglech kënne begleeden. D'Gemengegesetz selwer, ma ech mengen déi meescht déi hei um Dësch sëtzen, déi ageschalt sinn, brauch ech net ze soen, dass dat eng Rëtsch Joer um Bockel huet, et sinn der meng ech mëttlerweil 32, D'Gesetz gouf geschriwwen vu fir Gemengen vun deemools. An Där wësst alleguerten, ech mengen do brauch ech net weider drop anzegoen, dass d'Gemengen entretemps enorm vill changéiert hunn, dass d'Erausfuerderunge ganz anerer sinn. An dat mierke mer jo och ëmmer erëm an de Gespréicher wou mer hunn, dass et definitiv un der Zäit ass eben hei och eng grouss Refonte ze maachen, eben e Gesetz ze kréien, wat grondsätzlech iwwerschafft ass, wat och hei d'Gemengen eben soll ënnerstëtzen. Bewosst sinn ech mer an deem Kontext och, wa mer driwwer diskutéieren, wat sinn da elo d'Aufgabe vun de Gemengen, wat sinn déi Erausfuerderungen, déi sech stellen, wéi ee Kader wëlle mer gären de Gemenge ginn, da kënn natierlech och direkt d'Fro, wat sinn dann d'Moyene, déi d'Gemengen hunn, respektiv wat steet de Gemengen zur Verfügung. An do brauch een natierlech och d'Sue fir Saache kënnen ze realiséieren. Ech soen dat elo ganz bewosst, well ech weess, dass d'Kris jo och do hir Spueren hannerlooss huet. Ech weess, dass ganz vill Gemengen sech och Gedanken driwwer maachen, wéi et hei soll weidergoen. Dofir ass et och wichteg, dass mer déi Diskussioun iwwer d'öffentlech Finanze féieren a virun allem och kucken, wéi mer dat och hei kënnen zesumme meeschteren. Wichteg ass, dass mer hei wéi soll ech soen, vigilent bleiwen. Mir komme wahrscheinlech net dolaanscht och hei de Rimm e Krack ebe bäizezéien. Mee trotzdem wëll ech awer nach eng Kéier soen, dass d'Situatioun elo net esou katastrophal ass, wéi se emol deelweis dobaussen duergestallt gëtt. An esou engem Zeenario si mer net, well mir haten awer eng gutt Ausgangspositioun, Ech verweisen hei op d'Reform vun de Gemengefinanzen, wou säit véier Joer d'Gemenge wesentlech méi Sue kréien, wat jo och ganz wichteg ass, fir datt se esou hir Aufgabe kënne weiderhuelen. An deem Kontext wëll ech just soen, an ech hunn et schonn op e puer Plaze gesot, datt d'Regierung hei kee wäert am Ree stoe loossen. mee dass et ebe wichteg ass, dass mer eis deenen Erausfuerderunge bewosst sinn an eben och kucken, wéi mer dat kënnen gemeinsam bewältegen an, wat mech betrëfft, selbstverständlech och dee, wéi soll ech soen, Spillraum, deen mär zur Verfügung steet, wëll ech d'Gemengen doranner ënnerstëtzen, fir dass se hir Investitiounen kënnen weidertätegen. Ee Wuert dann nach zur Kris, well déi huet eis awer alleguerten déi lescht Méint, wéi soll ech soen, eis eist Liewe komplett op d'Kopp geheit. Eis gewinnte Normalitéit hu mer séier missten eben opginn an et war jo och net evident fir d'Gemengen, fir eben och sech do dorobber ze preparéieren, wuel wëssend, datt jo net eng grouss Preparatiounsphas do war, mee op eemol war een matzen dran an huet een ebe misste kucken, dass een esou seng Aufgabe weider bewältegt kritt. Am Intérieur hu mer dës och zesumme mam Syvicol ganz fréi ugefaangen, eben och d'Gemeng doranner kënnen ze begleeden, ze beroden an och versicht op alleguerten déi Froen an och déi Besoinen, déi komm sinn, déi Onkloerheeten, kënne wäitgehends eben dorobber och Äntwerte ze ginn. Eis war et wichteg, eben de Gemengen e Kader ze ginn, esou datt se konnten hir Missioune wouerhuelen, datt se konnten hir essentiell Déngschtleeschtunge weiderhin assuréieren an eben och Méiglechkeet hu sech weider ze entwéckelen an efficace kënnen ze handelen. D'Fro déi ech oft gestallt kréien ass, an ech mengen och déi sollte mer jo den Owend diskutéieren, Bitt esou eng Kris dann och Chancen? Well ech mengen, mir sinn eis alleguerten eens, datt mer eigentlech op déi Erfarungen hätte kéinte verzichten. Mee bon, aus esou schwierege Momenter soll jo och emmer dat Positiivt erauszéien. Der hutt an de Gemengen an deene leschte Wochen, an de leschte Méint extrem vill Erfarunge gesammelt. An eis als Intérieur ass eben dru geleeën, déi Experienzen elo kënnen ze notzen, kënnen opzefänken a gegeebenf falls och vläicht kënnen dann ze notzen, fir d'Reform vum Gemengegesetz, déi mer jo amgaange sinn drun ze schaffen. Et war e schwierege Moment, ech mengen, do si mer eis alleguerten eens, an awer huet et och gewisen, wéi dann schlussendlech och esou eng modern Gemeng ënnert esou schwierege Konditiounen kann a soll fonctionnéieren. Ech denken do un d'Aarbechtsorganisatioun, d'Prozesser fir d'Personal, och fir d'Gemengenautoritéite selwer. Ech denken awer och un déi vereinfacht Prozeduren en ligne zum Beispill fir d'Bevëlkerung. Och do huet ee misste kreativ sinn, do huet ee misste séier sech adaptéieren. Ech menge wichteg ass, datt mir eben och iwwert déi Erfahrungen diskutéieren an datt mer déi kënnen notzen, fir dës ebe mat kënnen an d'Reform vum Gemengegesetz ze huelen. Eng éischt Erkenntnis, déi ech awer nach wollt mat op de Wee ginn, wou mer och relativ séier bewosst ginn ass, dat ass d'Rolleverdeelung tëschent de Staat an de Gemengen. Dat ass net ëmmer ganz kloer, hu mer gemierkt. An ech gesinn do ganz kloer awer Noholbedarf, dass dat eben och nach eng Kéier muss diskutéiert ginn, wann een an esou Krisesituatiounen ass, wou ass wiem seng Responsabilitéit a wou ass och deem anere seng Grenz. Ech mengen, dass et och wichteg ass, sech doriwwer nach Gedanken ze maachen, och en vue vun aneren Erausfuerderungen, déi eben ustinn, fir dass een hei kloer ass, wéi eben och hei déi Kompetenz Verdeelung dee Moment eben opgedeelt ass. Dat ass och ganz kloer aus deene Gespréicher ervirgaangen, déi ech jo mat Iech a plus deenen anere Buergemeeschteschen a Buergemeeschteren um Telefon hat. Do war et mer och wichteg, den direkte Feedback, wou een eben an deem Kader vum Confinement konnt kréien, wou ech jo déi 102 Buergemeeschterinnen a Buergemeeschter ugeruff hat, fir eben och esou kënnen d'Gespréich ze féieren. A wéi gesot, dat ass ee Punkt, deen ëmmer erëmkomm ass an, mengen ech, wou et wichteg ass, dass ee sech och doriwwer elo an der Reform vum Gemengesetz, mee och doriwwer eraus a Krisenzäite Gedanke mécht. Voilà, dat kuerz zum Kader, deen ech wollt setzen. Ech sinn op alle Fall frou, dass mer den Owend hei sinn an ech versprieche mer e ganz interessanten Echange. Virun allem geet et drëms, eeben gesot, Är Erfarung elo ze héieren, och Ären Input, Är Reflexiounen, well mir brauchen Ären Asaz fir e modernt Gemengegesetz. Et heescht jo Mateneen fir eng modern Gemeng. Dat ass bei eis net einfach just e Slogan mat engem schéine faarwege Logo, deen Der hei hutt, mee dat ass carrement eise Programm. An dofir setze mer e Berg an dofir si mer frou, dass Der haut hei sidd an dofir hoffen ech, dass mer e flotten Echange hunn an dass mer esou dann och zesumme virukommen.
Merci.
Villmools Merci an der Ministesch.